Kaman ti ni pun karimdi ti Arba'una Hadiis la, ka ti kana nti ti kpuɣi hadiisi shɛli din pahi di pishinaapoin, domin ti bɔrimi ti niŋla timaŋmaŋ anfaani n-ti karimbitaba, a bi mi ŋma'ananim maa din dɔndi shɛm Dagbaŋ ni puuni din sɔŋa, a mi yi nyɛla ŋun bi chaŋ karim a gba zaa, a kul ni wum Naawuni yɛtɔɣa bee Annabi yɛtɔɣ shɛli ka di niŋ a anfaani a biɛhigu puuni. Domin ti ni ban bi karim di li m-maa n-ti karim mi nyɛla, hadiisi ŋɔ bi pala yɛlimaŋli bee di nyɛla yɛlimaŋli din mi karim bee n-na nyɛ ti. An Abi Nawaasi bun Sam'aan, o yi bi deei lahabali bɛn booni An-Nawaasi bun Sam'aan, o yi bi deei lahabali Nawaasi Sam'aani bia sani, radiyallahu anhu,

Dini n-nyɛ yɛtɔɣa shɛli din be a suhu puuni bee din be a haŋkali puuni, wa karihta an yattali'a alayhi nnaas, ka a bi bɔri ni daadamanima bɛ nya a ka a be lala bini maa puuni. Rawaahu Muslim, Bimbo ni so Imaam Muslim la ŋuni n-deei li.

Daadam suhu ni ku yɛn nyɛ yɛtɔɣ shɛli ka o suhu dɔn ni dina din ka bɛ booni tuun viɛlli, Watma'anna ilayhi al-qalb bee daadam ni yɛn nyɛ shɛli ka o maŋmaŋa ka o suhu dɔn ni dina bee ka o hankali dɔn ni dina, Watma'anna ilayhi al-qalb ka o suhu gba zaaha ka di lan dɔn ni dina, Wal-ithmu bɛ ni booni binshɛɣu mi taaliya maa haaka fii nafsika Di ni nyɛ yɛtɔɣ shɛli din puri nyin maŋmaŋ suhu puuni bee han ahankali puuni, wataraddada fi sadr, we ka di dom ka di gom be a suhu puuni m-pura, wa in aftaaka annaasu, we hal niriba ban deeli yɛl a gbaya, wa aftuuk, ka bɛ ku yɛl a ŋɔ maa di nyɛla zaɣ biɛɣu bee zaɣ viɛl di nyɛ nyin maŋmaŋ min a suhu puuni din nyɛ shɛli. Hadiisun Hasanun,

Ti lahi labina yaha hadiisi ŋɔ maa, bɔzuɣu ka Annabi lee yɛri li ŋɔ maa? Dagbaŋ bi yɛri ni daadam suhi dini n-nyɛ o daa labi, bɔzuɣu ka bɛ yɛli li lala? Daadam haŋkali puuni afa shɛba yɛliya ni Alkur'aani, Naawuni ni ku siɣisi li nam, o siɣisi la li kpee niŋ sokam suhu puuni. Dinzuɣu Kur'aani ti yɛn ni yɛtɔɣ shɛli nyɛla zaɣ viɛli, daadam maŋmaŋ pun mi li o haŋkali puuni ka di nyɛla bimbo? Zaɣ viɛlli n-nyɛ li. Dina n-taali wakati nim ban booni ti karinzɔŋ a madrasa ti la akali kabila lakili. Daadam a bi zaŋ a hankali n-zaŋ tum tuma. A hankali n-yɛn baŋ Naawuni, a bi zaŋ a hankali baŋ Naawuni, ka di ku nyɛmi bɛ ku yɛli a mi ni ŋɔ nyɛla ŋɔ, ŋɔ nyɛla ŋɔ. A yɛn wumdi bɛ yɛliya, ka di pala nyuya maa yɛn zaŋla a hankali